Ku kotisa loko hi ri emisaveni hi ri karhi hi hanya munhu un'wana na un'wanyana loko a ri kona eka misava leyiwani Xikwembu xi n'wi nyike miehleketo leyi ku nga yona a ringetaka ku pave ndlela ya vutomi bya yena ha ha yona. and emakumu ka siku we need to connect to the creator the one loyi a nga hi nyika miehleketo now ni rhandza ku lava ku vula leswiwani we are all on the journey ya ku lavana na xikwembu ku xikwembu i mani minkarhi na ku tala ni rhandza ku lava ku vula marito lama nge a hi munhu a nga ta ku endla leswaku ze u tivana na xikwembu i xikwembu xona n'wini xi nga ta ti reveal-a eka wena munhu loko wena u pfumela u ri na ku tshemba leswaku Xikwembu xi kona xa hanya now ni la ta ni ta ni ta vulavula i i i i mhaka yin'wanyana ya ya nkoka ngopfu swinene I am hearing vanhu va ku tala everyday asking themselves questions van'wanyani va ri karhi va vutisana ni rhandza ku la ku na mina ni ta phawula nyana katsongo ni khomeleni ku huma nyana katsongo emhakeni ni la ku ta vulavula hi timhaka ta ta ta ta ta masungulo ti tides ku na xikwembu lexi hi ngo xi kona xa hanya masungulo na mahetelelo hinkwawo swi tshame exandleni xa xona and the very same xikwembu hi xona xi nga hi nyika miehleketo na na na na na hinkwaswo leswi hi hanyaka around swona leswi hi swi vonaka hinkwaswo a hi vulavula hi D_N_A katsongo. loko hi ya hi ya vulavula hi D_N_A hi vona Xikwembu ku sukela ku sunguleni xi vulavule milawu leyi nga yima a yi hundzuki na namuntlha loko xi vulavurile ku lowu i nsinya wa wa wa wa mpopo D_N_A ya kona hambiloko nsinya wa kona u nga wu rhwala u ya wu byala eNigeria kumbe u rhwala u ya wu byala eLimpopo u rhwala u ya wu byala eTanzania. the result ku ta va yin'we hileswaku kwala nsinya wolowo nga ta wu yisa kona kumbe mbewu ya kona ku ta fika wu tswala swo swoleswo ku nga vulavuriwa swona ku wu ta va swona kusukela ku sunguleni loko wo teka nsinya wa apula hambi u famba na wona misava hinkwayo u fika u wu byala wu ta fika wu tswala the very same thing why ni vulavula marito lamawani na ni vulavula marito lamawani because a lot of people have been asking questions um, about ancestors and the demons ni la ku ta ku hambanisela swona namuntlha ku kota ku swi twisisa ku hikokwalaho ka yini ni vulavula hi D_N_A xa ku sungula number one there is nothing wrong with the ancestor the ancestors are there ancestors are your D_N_A ancestors i mbewu leyi Xikwembu xi nga vulavula eku sunguleni ku wena u ta va n'wana wa Sithole Sithole lweyi a nga ta va a dabuka ka mani na le ka mani na le ka mani ku landzeleriwa generation to generation ku ya fikela kwale ndzhaku kwale leswi swi la ku vula yini na swi la ku vula ku hi yona mhaka hi twa hi xitalo loko ku vulavuriwa hi hosi Yesu ku vulavuriwa hileswaku i n'wana Abrahama n'wana Davhida loko ku vulavuriwa hi Abrahama na Davhida ku vulavula hi lava nga le ka old testament ka new testament a hi va kumi kambe hi kuma ti-references ta vona leswaku hosi Yesu i huma eka lineage ya vona now vanhu va ku tala va famba va va confused ku loko va ku twa u ri munhu loyi u kholwaka kumbe u ri muzalwana u vulavula hi. hi ti-ancestors va va disturbed onge hi loko se u vulavula hi madimoni a wu ri ni ku pfuna n'wana wa le kaya you are an African child sweswo swi nge cinci ene u n'wana wa vatswari va wena and vatswari va wena i vana va vatswari va vona and vatswari va vona i vana va vatswari va vona back hi ya hi ya tlhelela eka D_N_A liya yo sungula ya ku wena u n'wana wa mani loyi a nga tswala mani ku tswariwa mani ku ze ku ya tswariwa wena the very same principle leyi nga tirha eka hosi Yesu loko va ku i n'wana Davhida n'wana Abraham. so yo fanele ku swi twisisa vamakwerhu leswaku a hi hinkwaswo leswi hi nga ta swi twa swi chumayeriwa swi nga ta famba swi ya va ntiyiso because at the end of the day hi alela vana va hina ku va ni va ya kuma ntiyiso hi alela vana va hina va ta famba va xaniseka hi va hi nga ha ri kona not understanding ku kahlekahle mhaka yi sungule kwini a wu ri ni ku pfuna n'wana wa le kaya ku. swin'wana na swin'wana leswi nga famba swi endleka ka malembe hinkwawo lama nga hundza swi nga endleka u kuma ku vatswari va ve na vudyoho byo karhi va nga byi endla va dyohela Xikwembu ivi Xikwembu xi va rhukana because na bibele yi vula swona ku lava nga ta ku na swidyoho leswi vanhu loko va dyohela Xikwembu Xikwembu xi ta ba e ndyangu walowo ku ya eka ti-generation ta yi seven. loko ku ri hi ku vatswari va hina kumbe vakokwana wa hina ti-ancestors ta hina va dyohele xikwembu hambiloko yo endla yini kumbe yi endla yini loko e, e, e, e generation liya ya makumu xikwembu xi nga yi vula ku hi yona yi nga ta va ya makumu chap my man all right see you later hi yona ya makumu leyi yi nga ta va ya makumu ku va ni yi xaniseka ehansi ka curse yoleyo ku hava munhu loyi a nga swi ntshunxaka hi yona mhaka hi vona minkarhini ya ku tala loko vanhu va joyele xikwembu xikwembu xi va rhukanile hambiloko yo ta hi fika hi khongela hi ri vafundhisi ku nga endleki nchumu and van'wani va ta hetelela va vula va ku a swikhongelo swa lavaya a swi tirhi a hi timhaka ta swikhongelo swo ka swi nga tirhi loyi a nga yimelana na xikwembu kumbe a nga joyela xikwembu ku hava munhu na wun'we ku sukela elwandle kumbe etintshaveni misava hinkwayo jikelele a nga swi kota xiyimo ka xo xiyimo xo fana na xo xolexo so yo fana leyi swi twisisa vamakwerhu ni la ku ta vulavula katsongo hi mhaka leyi ni nga yi khumba ivi ni hundza ya ya ya ti-ancestor na madimoni i yini dimoni na ni la ku pfuna van'wanyana lava twaka onge loko vanhu va vulavula hi ti-ancestor kumbe vakokwana lava kalaka va nga ha ri kona va le ku. va le va le ku demonise-zeni ka vhangela vamakwerhu hambi wa swi lava kumbe a wu swi lavi Xikwembu loko xi endla vanhu xi va endle hi ku ya hi tinxakaxaka ta vona loko hi vulavula hi hi hi hi va Abrahama hi vulavula hi va hosi Yesu hi vulavula hi va va Davida hi vulavula hi va Solomon hi vulavula hi hi rixaka leri Xikwembu xi nga hlawula ku va ni ri fanele ku va ku tsariwa ha rona ku nga rixaka ra ka Israyele. Hina hi maxaka hi hi hi hi rixaka rin'wanyani ra vantima leri Xikwembu ni xi nga ri nga rhandziwa hi Xikwembu problem i ku hina a hi tsariwanga hansi loko a hi tsariwe hansi na namuntlha na hina a hi ta va hi ri karhi hi vulavula hi ku ku na Shaka Zulu wa ka manimanimani hi ku ya hi history yoleyo ku na Dingiswayo wa ka manimanimani hi ku ya hi history yoleyo history ya hina a yi tsariwanga ehansi mara lexi ni lavaka ku pfunaka xona n'wana wa le kaya hileswaku loko ku vulavuriwa hi va le hansi a ku vulavuriwi hi hi hi madimoni madimoni n'wana wa le kaya tshama u swi tiva leswaku i mimoya um loko hi vulavula hi le ku sunguleni nyimpi yo ya ya ya ya le ka ti ya ya le before ku fika dark ages nyimpi ya le ximoyeni loko hi ri karhi hi twa leswaku um na loko ka ka new testament ha swi kuma leswaku va ku sathani um i wile a wa hi le henhla a wela emisaveni misava sathani i lwi i ku tintsumi ta xikwembu ti lwe na sathani ti n'wi hoxa emisaveni ku va a ri a ri e a ri ntsumi ntsumi ya munyama loko wo ya u ya gugula kahle u ta swi kuma swa ku loko loko ku vulavuriwa hi ti-fallen angels ku vulavuriwa hi yini ku vulavuriwa hi tintsumi leti nga wa leti nga influencer emisaveni loko hi languta buku ya geneza hi kuma leswaku ku na tintsumi leti nga languta emisaveni ti vona loko misava ku ya ku andza vanhu ti vona vana va vanhu ivi ti va navela ti ya ti ya va endla vana va vanhu a ku ri ku sunguleni ka ku andza ka mimoya ya madimoni hi mukhuva wolowo. A ma ri kona madimoni ku sukela ku sunguleni laha ku nga Sathana Lucifer a nga wona tintsumi ta yena ku sukela ku sunguleni kambe a ti rindze ku ku endliwa munhu ku ti ta kota ku fika ni ti sungula ti tirha because demon a ri na matimba loko munhu a nga endlanga a nga ri kona munhu i demon ri sungula ku tirhisa munhu ivi ri kuma ku hanya emunhwini hi ku komisa ni la ku vula leswi tshama u swi tiva leswaku madimoni a ma na swakudya ene a ma kumi matimba loko munhu a nga dyohanga. so loko hina vanhu hi ri karhi hi dyoha hi dyohisa hi madimoni madimoni ma kuma vutomi hikokwalaho ka ku dyoha ka hina so whatever lexi xi endlaka lexi xi xi nga xi dyoho emahlweni ka xikwembu madimoni ma kuma matimba so madimoni a hi vakokwani wa hina lava nga lova madimoni i mimoya kumbe tintsumi leti ti nga wana tata wa tona lucifer kusukela ku sunguleni ivi ti multiplier ti tala emisaveni vanhu lavo tala va control-iwa hi mimoya mimoya leyi vulavuriwaka ku vuriwaka madimoni demonic forces matimba ya munyama hi mukhuva wolowo na se ku na ku hambana ni lava ya hi hambanisa vamakwerhu ku loko munhu a vulavula hi va ka vona lava kalaka va nga ha ri kona. hi fanele hi swi twisisa ku a nga vulavuli hi madimoni i vulavula hi va ka vona lava kalaka va nga ha ri kona now hi leyi problem leyi fikaka yi va problem yi va disturbing ka vanhu vo tala a va koti ku swi twisisa ku vona lava kalaka va nga ha ri kona a hi hinkwavo va nga ti ti ti ti madlozi kumbe ti-ancestors ta ta ta matimba yo va ti va pfuna ku aka vutomi bya vona. kumbe ti va pfuna ku va ni va kota ku va va na progress evuton'wini bya vona leswi swi fana na ku va ni um mi va endyangwini mi ri ten a hi hinkwenu mi nga ta humelela a hi hinkwenu mi nga ta teka ti-decision ta right ku ya evuton'wini ku ya va successful evuton'wini ku na three four lava nga ta teka ti-decision ta right lava nga ta hetelela va ya va successful evuton'wini. kambe the whole six or the whole seven va hetelela va teka ti-decision ta wrong hi makumu ka siku u kuma ku va hetelela va nga fikanga eka ti-goal ta vona va phichiwe hi swin'wana na swin'wanyana u kuma ku ti-decision ta vona va lave ku fuma ka xihatla va hetelela van'wanyana va famba va joyina ti-army ta swibamu. va va khoma nkuzi van'wani va yiva timali van'wani va endla yini yini yini swi va komisela vutomi hi ndlela leyo va hetelela va nga ha fikanga laha va fanele va ya kona now ni ku kombisa hi vanhu vo valava ku va ni u teka miehleketo ya wena u yisa eka ti-ancestor vanhu lava kalaka va nga ha ri kona eka ten ya vona lava kalaka va nga ha ri kona loko ku ri ku ku lova manharhu ntsena va nga teka ti-decision ta kahle evuton'wini the whole seven. leswi vulaka leswaku a va teka ti-decision ta kahle nawu a hi tlheleli hi ya hi ya va languta loko se va nga ha ri kona wena u ri xintukulwana ten ya vona a va teke ti-decision ta kahle evuton'wini va love va humelerile and the whole seven a va humelelanga evuton'wini hikokwalaho ka ku endla yini let's say the whole seven va nghene va hetelele um four ya vona va rhukaniwa hi xikwembu and then three ya vona va hetelela nkarhi wun'wani va dlaya vanhu va wrong um vanhu valava hundzuka mudyiwa you know what im talking about tanihi munhu wa mutsonga um tanihi munhu wa xintu wa swi twisisa ku ku na swilo leswi va ngo i midyiwa mindyangwini and vanhu va ku tala a va swi tivi swa ku swilo leswiya swi va swi sungule kwini um na vuloyi vuloyi ku na vuloyi bya ku munhu a nga lo suka a ya famba a ya byi lava kumbe a nga lo famba. a ya lava ku a nga loyisa ku yini ku na vuloyi bya ku siveriwa u kuma ku munhu loyi siveriwaka loyi i loyi na a nga ha ri ku swi laveni swa swa vava ku loya u nga ha ri ku swi laveni because i vuloyi lebyi nga lo siveriwa swa ku swi sungule kwini swi ya kwini a wu swi tivi but the problem i ku loko u nga lavi ku swi tirhisa it's either swi ta dlaya wena kumbe swi dlaya vana va wena kumbe swi ku twisa ku vava but the only reason the only solution ka swilo sweswo hinkwaswo swi lava u nga chavi. i ku amukela Yeso Kreste tanihi hosi na muponisi kwalano a ni ku nyika solution leyi u faneleke u tshama u yi tiva because sathana xi endla sure swa ku loko ku ri ku u bohiwile eka alitari yo karhi kumbe u phahleriwile eka alitari yaleyo ya vuloyi kumbe gandzelo ra vuloyi loko u lava ku huma kona a swi nga ta olova swi ta vava n'wana wa le kaya ene hambi ku fa na le tin'angeni tin'wani ti nga fika tikhoma. i i i i network ya le ya ku fa va ku hi vona rifu eka wena loko wo huma ka leswi u ta fa hi ku Satan vhele mthetho wa yena i hi chavisela hi rifu ku hi ta ka hi nga humi eka leswi nga bohiwa ka swona but a wu ri ni ku tsundzuxa leswaku loko wo khoma swi tiya u yima ehosini ka kunene u pfumela rifu ri nge ku khumbi Xikwembu xi nga se ri tsala etilweni ku wena u ta fa u nga huma kahle. eka altara yaleyo kumbe magandzelo ya yalawo ya vuloyi kokwalani u nga huma kahle va tlhela va hlamala van'wanyana but problem i ku loko wo kala u nga ri na ku tshemba na ku pfumela leswaku xikwembu hi xona ntsena lexi nga hetisela yesu kreste tanihi hosi na muponisi hi yena ntsena loyi a tshunxaka majoko u nga kala u nga humi now na va ya hi ya swi vona kahle vamakwerhu ku i namuntlha hi hanya hi ri karhi hi kombana hi tintiho hambi hi vakreste endlwini ya ku khongela hi kombana hi tintiho loko ri xini ya lava va khongela xikwembu lava lava va khongela madimoni lava lava a hi le ku swi twisiseni a hi tekanga nkarhi wa ku hi va hi dzika hi ya hansi hi ya swi languta ku kahlekahle vanhu lavawani va hlangana na tinkingha tihi ta kona ta siku na siku hi famba hi ya nghena ndzeni ka tikereke hi phokotela halleluya hosana he xikwembu xi kahle hinkwawu masiku hi dzunisa hi endla xilo xin'we hi tlhelela emakaya ti-problem leti vanhu va hlanganaka na tona loko va ri voxe emakaya a hi ti tivi ene a hi ti-address ene a hi lava ku tshunela eka tona na ku chumayela ka hina minkarhini ya ku tala loko hi ri karhi hi chumayela hi chumayela tinchumela ta ku loko va ri karhi va ti yingisela vona vini va hetelela va ti ba va ku heyi ni ta n'wi byerisa ku yini mfundhisi leswaku ni na ti-problem leti ni hlanganaka na tona endyangwini wa mina na ti-problem ni hlanganaka na tona hi milorho na ti-problem ni hlanganaka na tona ni na ku lorha na ku lorha vakokwana a sweswi a hi nge swi balekile maxaka ya mina hi ku loko ku ri hi ku vakokwana vo valava nkarhi wun'wanyani va love va ri na milandzu ya ku va dlaye vanhu va love va ri na milandzu ya ku kolota va love va ri na milandzu ya ku yivela vanhu masimu kumbe tihomu. swi ta vuya swi ta ba na vatukulu vatukulu vo valava swi lava va na ndlela ya ku va humisa ku yini eka swona solution hi leyiwani wa huma eka swona hambiloko va vulini va ku loko wo tshika wo huma ka leswiwani um swi nga endleka vuton'wini bya wena u nga humeleli vana va wena mi ta xaniseka hi leswi mi va nga byeriwa swona va va va mhani na va na vakokwana leswaku loko vo tshika leswi va ta va ta famba va ya va ya xaniseka ni la ku ta ku nyika solution ya makumu n'wana le kaya wa huma ka leswiya ntsena swi lava loko se u sungula ku huma u nga humi hi nenge wun'we u huma hi milenge mimbirhi ivi u ti byela leswaku loko ku ri ku vutomi bya mina a byi ta herisa sweswi a byi mane byi hela mara leswi a hi swona ni nga swi hanyelaka u amukela hosi Yeso tanihi hosi na muponisi ivi u ya mahlweni ka Xikwembu loko u ya sungula ku khongela ku we Xikwembu. u tiva D_N_A ya mina kusukela ku sunguleni u tiva lavanene ni lavo homboloka lava va nga ni tisaka misava leyiwani kambe xikwembu xa mina hi ku mina a ni nga ri kona wena loko u va endla kusukela ku sunguleni Jehova a ku vi wena n'wini wa matimba hinkwawo u nga ta ni locate-ela lava nga va nga ta va vona ti-guardian angel ta mina kumbe tintsumi ta mina leti faneleke ti ni komba leswi nga swona. Tsundzuka n'wana wa le kaya, loko hi ya hi ya hi ya vulavula hi ti-guardian angel, tsundzuka hosi Yesu siku rin'wana a ri ku khongeleni entshaveni. Loko a ya ya khongela, loko a tlhandluka ntshava a tlhandluka ntshava a ya khongela ku vonakala vavanuna vambirhi, ku vonakala Muxe na Eliya. Eliya a yime hala ka ka tlhelo lerin'wanyani, Muxe a yime hala ka tlhelo lerin'wani. Loko mani a ri karhi a khongela, hosi Yesu a ri karhi a khongela. And loko hi languta Muxe na Eliya, vana va le kaya va love khale eka old testament hosi yesu loko tswariwa a nga se tswariwa leswi hi byelaka leswaku loko a ya ya khongela a connecta eka genealogy ya yena kumbe a connecta eka tintsumi ta ka vona ku nga ti-guardian angel leti nga le kusuhani na xikwembu hi nkarhi wolowo because loko a ri karhi a khongela ti ta ti ta chika ti n'wi ambala ti khoneketa na yena ti khoneketa na Xikwembu ivi ti n'wi tisela meseji wa nkarhi wolowo hi ku lava hi vulavula hi mani hi vulavula hi vana va le ka Juda hi vulavula hi vana va Maisrayele hosi Yesu loko a ri karhi a khongela ku vonakala i Muxe na Eliya a va n'wi tisela information ya relevant leyi a yi fanele yi a yi suka eka Xikwembu se now xivutiso xa mina i ku va makwerhu i nandzu kwini loko munhu a ta va loko a ri karhi a khongela a ku Xikwembu U tiva hinkwavo lava nga ni tisa ka misava leyiwani, hi tlhelela ka D_N_A leyi ni nga sungula hi yona ku sunguleni. Loko ni ta va ni vurile leswaku u nga kala u nga teki nsinya wa orange u u fulaya na wona hi ku se u ta va u ri Brazil u ya fika u va banana no, nsinya wa orange u ta tshama u ri orange, nsinya wa banana u ta tshama u ri banana a swi na mhaka ku u ya u ya wu byala kwini. Wena ndyangu lowu humaka eka wona hambiloko u swi lava ku cincisa u nge swi koti ku cincisa ngati yaleyo u nga na yona na D_N_A yaleyo yi nga le ngatini ya wena. ku flaya ngati ya valoyi lavaya u nga va komba hi tintiho mara mhaka nkulu leswaku wena intervention leyi u yi dingaka sweswi u dinga intervention ya Xikwembu ku Jehova hi ku eku sunguleni lava hi wena u nga va endla mina ni xitukulwana lexi ni nga ponisiwa ni rhandza ku lava ku famba hi tindlela ta wena Xikwembu ni vonisi ni nyike vutlhari. a ku ve wena Xikwembu xa matimba hinkwawo u nga ta ni hlawulela lava ku nga vona va nga ta va rivoningo eka mina lava va lwaka na vutomi bya mina lava lwaka na ku humelela ka mina lava lwaka na ku vonakala ka ndyangu wa mina Xikwembu xa mina va susi endleleni hi ku loko hi ya hi ya languta ni ni vulavula hi va hi ten ya vanhu lava va nga vakokwani wa wena loko four ku ri yona leyi nga famba kahle emahlweni ka xikwembu xikwembu xi ta ku allocatela four liya hi ku xa yi tiva yi kona eka network ya ripfumelo ya ripfumelo va kona eka network ya ya ya ya ku xi dzunisa loko va ha ri kona emisaveni hambiloko va nga ha ri kona xikwembu xa va tiva leswaku lava hi vona va D_N_A ya wena lava fanelaka ku va ti-guardian angel ta wena. now lava van'wanyana lavaya va nga va ri maxaka ya wena va nga va ri vakokwana va wena but ku eka network ya ripfumela a va kumeki xikwembu xi ta ku lwela tinyimpi to toleto loko va zama ku attack-a va lava ku ku wisa kumbe va lava ku ku ku yambexa vana va wena munyama xikwembu xi ri a ya etilweni xi ta xi ya kaneta xi ku nada. lava a hi vona va ku yambexiwa leswi hi ku ngati ya kreste loko se yi fika manjheni yi fika yi intervhina yi mi lwela n'wina n'wina mi twisisaka timhaka ta ku ta ta ta ta ximoya namuntlha ni ya ni ya ni ya pfuna lava va lwaka va ri makholwa va ku ya um mi makholwa mara ma ha khongela madlozi a wu ri ni mpfuna ku na ku hambana ka ku khongela na ku tsundzuka. tanihi makreste kumbe makholwa hi pfumeleriwile ku hi nga ya emasirheni la varhandziwa va hina va nga etlela kona hi ya fika hi tlilina hi ya fika hi basisa hi ya fika hi tlhela hi vula hi ku etlela hi ku rhula until hi tlhela hi ya hi ya hlangana laha hosi yi nga ta hi hlanganisa kona hi ku laha ku nga ya etlela kona vutomi bya wena byi le mavokweni ya Xikwembu hi etlela hi ku rhula. n'wana wa xikwembu a hi vulavuli na vona leswi swa ku hi va byela leswaku a va hi endleli yini va nge hi endleli nchumu bibele yi dyondzisa swona leswaku a va ha tivi nchumu mara mhaka nkulu hileswaku ku ya hi ya hi ya basisa a yi nandzu namuntlha hi vona vanhu va ku um i vapfumeri mara a va se swi twisisa ku loko munhu a ya emasirheni va twa onge i ya ku vulavuleni na madimoni a wu ri ni mimpfuno vana va le kaya vatswari va hina va ha ri vatswari va hina va ha ri varhandziwa va hina hambiloko va nga ha ri kona emisaveni leswi leswaku va fambe kahle kumbe a va fambanga kahle i judgment ya xikwembu endzhaku ka sirha hi xona xi tivanaka na timhaka ta vona hina a hi yeni mahlweni khongela xikwembu xi dzunisa hi masiku hinkwawo valava ya i D_N_A ya hina hambi ha swi rhandza kumbe hi swi rhandza hi nge pfuki hi ve ma Israel hi nge pfuki hi ve rixaka loko u karhi ku languta kwalaho ka twelve tribes of Israel ko va na loko hi va hi ku i xikwembu xa abrahama xikwembu xa isaka xikwembu xa yakobo hi va hi ri karhi hi specify genealogy ya laha hosi yesu a taka hi kona endzhaku ka sweswo ku na van'wanyana lava va tinyimba ta 11 na vona va ka levi va ka dani va ka benjamin hinkwavo va ha ri vana va xikwembu mara mhaka nkulu i ku hi specify tinyimba hi ku hambanahambana ka tona ku loyi i huma eka nyimba yihi ya yini yihi ya kona na hina hi swoswoleswo ka nkarhi loyi hi hanyaka eka wona vamakwerhu ku na tinyimba ta ku hambanahambana kambe emakumu ka siku hileswaku hi nga lahlekeriwi hi nga lahlekeriwi hileswaku eka hinkwaswo ku na foundation leyi ku nga mani ku nga Yesu Kreste wa Nazareta loyi a nga hosi na muponisi mhaka nkulu i ku lava vutivi bya ntiyiso hi byi kuma hi byi khoma hi mandla mambirhi ku na vanhu lava xanisekaka masiku hinkwawo va chava na ku byela vafundhisi hi timhaka ta ku vafundhisi va ta ku byela leswaku heyi loko u ze u vona milorho yeleyo se u hlaseriwa hi madimoni endla one two three i xikwembu mulamuleri wa swilo hinkwaswo hi fanele hi dyondza ku lava ku twisisa ku spirituality xi yimisa ku yini. a wu boheki ku hundzuka u va munhu wa le Europe ku ri kona u nga ta khongela Xikwembu Vukreste a byi tshamanga eYuropa Xikwembu a hi xa le Yuropa Jehovha a hi wa le Yuropa Jehovha i wa vanhu hinkwavo even before ma-Europeans ma fika a hi karhi hi khongela Xikwembu hi dzunisa Xikwembu tanihi maAfrika mhaka nkulu hileswaku hi fanele hi tlhelela endzhaku hi swi twisisa swa ku Xikwembu lexi kasi a hi xi khongerisa ku yini hi kona hi nga ta va na vutlhari. Xikwembu a xi hi pfuni ku ya emahlweni vana va le kaya loko ku ri na swin'wanyana leswi faneleke hi swi twisisa eka recording leyiwani ni kombela ku ya hi ya subscribe eka YouTube hi ta kuma vuxokoxoko bya ku tala mayelana na ti-video letiwa ku na swa ku tala leswi fanelaka ya ha vulavula ha swona eka timhaka ta mayelana na context leyiwani ni nga yi hoxa laniwani vamakwerhu swi tele ngopfu hi faneleke hi swi dyondza before hi ta va makreste. because vanhu vo tala va hleketa onge ku va ku va mukreste u fanele u rhanga u hundzuka ku sungula u va munhu wa le Europe u vonakala hi tisudi u vonakala hi ku ku ku ku mbala e, e, e ti-three piece ku komba leswaku u mukreste onge hi loko hosi yesu u lava timpahla ta munhu um ku a ta ze a n'wi amukela eka minyangwa ya ya paradise makwerhu you are an african tsundzuka leswaku mu afrika mhakankulu lexi lavekaka ka swilo hinkwaswo i ku tsundzuka leswaku hinkwaswo leswi endlaka a swi ku tshuneti kusuhani na xikwembu hinkwaswo leswi endlaka a swi ku tshuneti kusuhani na na mesiya yahoxuwa loyi a nga yena xikwembu xi nga n'wi rhuma ku ta hi fela emisaveni xikwembu xi hi pfuna na le ka siku ra namuntlha halleluya